Gudden Owend bei Dikrich TV. Haut huelen ech Iech mol e bëssen mat an d'Vakanz. Virun dräi Wochen Do huet nämlech de Camping de la Sûre hei zu Dikrech nees seng Dieren opgemaach. Fir eis natierlech eng gutt Geleeënheet ze kucken, wat et Neits gëtt. Nach ass et roueg um Camping de la Sûre, awer déi éischt Gäscht si schonn agelaf. No Ouschteren da kann et sou richteg lass goen. Dës Campingplaz huet ee fest Stammclientèle, verschiddener komme scho bal hiert Liewe laang. Och wann et e ganz einfache Camping ass, sou huet en dach seng Atouen. Stäerkt fannen ech einfach de Site, éischtens esou no bei der un der Sauer, direkt no bei de Vëlosplazen an natierlech ee grousse Virdeel no am Zentrum vu Dikrech. wou d'Leit vill Méiglechkeeten hunn iessen ze goen, respektiv am Summer flott op Terrasse sëtzen ze goen an esou matzen an der Natur, vill Drénks ronderëm an d'Rou, dat fannen ech einfach hei en Plus vum Camping hei bei eis.
Nei vun dëser Saison un gëtt et um Camping de la Sûre e wonnerbart Spillschëff fir déi Kleng, dat d'Gemeng installéiere gelooss huet. Dat neit Gerät ass net nëmme fir Touriste geduecht, jiddereen dee laanscht kënnt ka profitéieren. An et ass och eng nei Energie um Camping agezunn. D'Jana an den Eelco Geretse aus Holland hunn zanter dësem Joer d'Gestioun iwwerholl. Déi fréier Infirmière an de fréieren IT-Beroder wollten eppes Neies an hirem Liewe maachen. Das Campieren, Wir haben immer gecampiert und ich wollte gerne etwas anderes machen, nicht den ganzen Tag. Hinter äh, ein Computer und äh, ja, wir hatten gehört, dass hier ein Platz frei war und wir haben das geprobiert und ja, wir sind jetzt äh, geworden. Und sehr schön und die Kirche kennen wir schon äh, viele Jahre und äh, ja, ein schöner Platz und äh, schöne Stadt. Äh, Gutt Äschen, ja das Museum das ist auch sehr sehr schön und ja wir sind hier viele Male gewesen. Well de Brudder vum Diana a seng Fra Enn vum leschte Jor de Camping op der Sauer niewendrun iwwerholl hunn a si Dikrech souwisou schonn immens gär haten, louch et op der Hand, dat d'Diana an den Eelco sech géifen niewendrun néierloossen. Elo also probéieren si an Zesummenaarbecht mam Syndicat d'Initiativ nei a Wander anzebréngen a si schonn no zwou Woche ganz happy. Zwei Wochen jetzt, oft fast zwei Wochen und ja, wir haben alle Tage neue Leute und gute Leute und ja, auf der Terrasse ist es auch schön und. Ja, jeden Kompliment sagt, dass es gut ist und sauber ist und dass wir es gut machen. So, ja, das, das gibt Energy. Wëllkomm um Camping Glaçure ass jiddereen, dee wëll eng gutt Zäit hunn. Op der schéiner Terrass mat Vue op d'Sauer kann ee gutt chillen. Fir unzefänken gëtt et zwar lo just Frühstück, Moies a Gedrénks, sou wéi typesch hollännesch Kichelcher, awer dat Ganzt soll nach erweidert ginn. Mee dat brauch nach e bëssen, fir d'éischt musse sech och mol d'Jana an den Eelco fannen, déi hei eng éischte Kéier zesumme schaffen. Dat si Sien Neu an dat war am Start en bisschen gewöhnen an die Stadler an jo dat geet jedes Dag besser. Jo, jo.
An och de President vum Syndicat d'Initiative, deen zur Zäit vill sur place ass fir alles ze klären, freet sech schonn op déi Zäit, wann hien nach just heihinner kënnt fir ze raschten.
Wann et elo mol ufänkt méi normal ze lafen, da muss ech vläicht net all Dag kommen. Mee de Béier ass jo elo, d'Faass ass ugezaapt, dat heescht, da kann ee mol gemittlech kommen, fir hei op der Terrass e gudden Dikrecher ze drénken.
De Syndicat d'Initiative vun Dikrech, deen ass net nëmmen fir de Camping Glaçure zoustänneg, Mir organiséiert schonn iwwer 20 Joer ënner anerem och den Ouschtermaart, deen ëmmer de Weekend virun Ouschterdag ass. Dëst Joer och nach bei herrlech schéinem Wieder. Sou schéi wéi dëst Joer war d'Wieder um Ouschtermaart seele virdrun. Schonn um éischten Dag hu sech mat Zäit Virwëlzeg rafonnt, fir ze kucken, wat si kéinte Schéins fir d'Ouschterfest oder als Kaddo mathuelen. U flotten Iddien huet et net gefeelt. D'Madame hei zum Beispill mécht nëmmen Bizaarbechten am Léngent, wat sech um Ouschterdësch besonnesch gutt mécht. Si geet op een, zwee Mäert am Joer an ass elo eng éischte Kéier zu Dikrech. Ech war lescht Joer kucken, wéi de Maart hei esou ass. Lescht Joer war e schlecht Joer, do war ganz vill Reen. An naja, dëst Joer hu mer e bësse méi Chance. An de Maart an de Site hutt mir awer gutt gefall an dowéinst. Hun ech mech ugemellt dofir. Oder awer dës Madame déi Poterie made in Dalu bitt, wonnerschéi Keramik Servicer fir den Alldag, awer natierlech och fir méi festlech Geleeënheeten. Jo ganz flott, meng Nitt wären an der Vakanz.
Geet et dann och e bësse? Sinn d'Leit interesséiert? Also et si vill Leit déi jo passéieren an si si wahrscheinlech einfach hei déi zu Dikrech hir Akeef ze maachen an op d'Terrass ze goen. Mee ech hunn awer och elo scho e bësselche verkaf. Jo, jo, jo, d'Leit sinn awer, si kommen awer. An elo, wou d'Sonn eraschéngt a mäi Stand, ass et och, jo, gesäit alles schick aus. En Ouschtermaart wier awer kee richtegen Ouschtermaart, wann een net och kéint eng gutt Goe vrum Stand vun der Amicale fir den Drëtten Alter probéieren. Wéi leeft d'Geschäfter mat den Eisekuchen? Ma et ass lues ugaangen, awer elo ass et, jo elo kommen d'Leit schonn nom Mëttegiessen hir an Dessert, a wann et esou weider geet, da si mer déck zefridden. Oder awer déi schmanteg Tarte flambée vum Syndicat d'Initiative schmaachen, déi nach ëmmer nom Rezept vum fréieren Dikrecher Stärekach Antonio Pretti hiergestallt gëtt. Mir si bis elo ganz zefridde mat deem wonnerbare Wieder, mat scho bal summerlechen Temperaturen a vill Leit hei op der Plaz ass et wonnerbar. Dat heescht, d'Leit, déi wëllen awer eppes Waarmes iessen, trotz dem gudde Wieder? Awer natierlech, Tarte flambée geet ëmmer. Si kommen extra ëmmer bei éis op de Stand Tarte flambée sichen. Den 2025er war also e gelongenen Ouschtermaart. Dëst Joer sinn et iwwregens genee 25 Joer, dass den Ouschtermaart an d'Liewe geruff gouf. An et ass nach laang net dee leschten, well de Syndicat huet scho grouss Pläng fir d'Zukunft. Ween awer elo nach net genuch huet, dee kann am Pop-Up op der Nummer 30 an der Groussgaass Nach weider bis Enn der Woch e Feeling vu Fréijoersshopping kréien. Ee Fréijoer ouni grouss Botz. Hei zu Lëtzebuerg ginn um Ufank vun der gudder Saison d'Bierger alleguerten eraus, fir den Dreck opzerafen, deen en Uechtsamer einfach esou an d'Natur gehäit hunn. Esou ass et och Traditioun hei zu Dikrech. Dëst Joer allerdéngs ass d'grouss Botz zënter laangem mol erëm eng Kéier vun der Nohaltegkeetskommissioun organiséiert ginn. De Succès vun der Grousser Botz 2025 war enorm, iwwer 100 Leit konnten Enn Mäerz bei der Al Schwämm empfaang ginn, wou si fir d'éischt emol mat Kaffi a Croissant gestäerkt goufen. D'éischt emol fir e bëssen spadséieren ze goen an der frëscher Natur an dann engems kann een eppes Schéines maache fir. Duerf an dass et méi propper eben ass. Ech fannen et eng ganz flott Initiativ an ech ginn ëmmer esou dacks laanscht d'Sauer trëppelen oder duerch ganz Dikrech an dann ass dat, fannen ech, fir mech een Deel vun deem wat ech ka bäidroen, datt et méi schéin hei zu Dikrech ass.
Dir krut d'Tuten, Dir sollt déi eigentlech, wa se hallef voll sinn, roueg op ärem Tour stoe loossen. Eis Leit vum Service Technique kommen déi sichen. Bei sou vill Motivatioun ass et net fir laang ze waarden, nach e puer Instruktioune vum Kommissiounspresident a scho goung et lass. Den Tempo beim Asammele war grouss, nach virum Briefing ware schonn déi éischt fortgelaf. Déi Leit hei wollte wierklech eppes fir d'Ëmwelt maachen. Ech sinn Ekologist fir en méin Beruff an ech gin dech schaffen an Ekologie kënns mei méi fir en Emwelt machen. Wahrscheinlech déi besten Initiativ déi een mat de Kanner kann zu meren. Ganz flott, jo jo. Dir sidd privat hei och? Jo, jo jo.
Wat Oh wéi war et? Botzen, d'Stad, d'Natur, ech mengen dat dat ass logesch, dat een do mathëlleft an esou, ech fannen dat ganz wichteg. Ech hu Loscht an ech wëll wierklech Dikrech propper man, well dat nervt esou dat et esou knaschteg ass. Voilà, super!
De Luis war schonn den Dag virdru mat der Schoul am Asaz fir d'Groussbotz ze maachen an esou begeeschtert dat hien haut mat der Famill erëmkomm ass. Tatsächlech probéiert d'Nohaltegkeetskommissioun vun elo un och d'Schoulkanner mat anzebannen beim Botzen an der Natur. Dofir hu mer gëschter eigentlech dann mat der Primärschoul eigentlech mat 4 Klassen ugefongen, wat immens interessant war. Dat waren d'Klassen aus dem Cycle 4 zwee, déi eigentlech den Donneschden hir lescht Epreuven haten. An du waren déi frou wéi ee Geck wierklech fir gëschter do matzegoen. An mir haten do d'Tier erausgesicht an de Bëscher eigentlech, wou net esou vill Glas läit an net esou geféierlech Saachen eigentlech läit. An duerfir war dat Fitnessparcours zum Beispill do uewen, do wou se wierklech 15 Tute fonnt hunn, dat ass wierklech, si ware begeeschtert vun deem, vun der Quantitéit eigentlech déi se fonnt hunn. Esou eng grouss Botz muss natierlech och gutt am Virfeld organiséiert ginn. Zesumme mam Fierschter Jeff Sinner goufen duerfir mol fir d'éischt déi richteg Plazen ermëttelt an um Dag selwer och gekuckt, dass jidderee bei Laun bleift an alles klappt. Et hat een d'Leit an de Gruppe gemixt, soudass d'grouss Botz och eng sozial Funktioun krut. Hei lo sinn déi fläisseg Wiichtelcher scho passéiert, besonnesch de Fierschter ass impressionéiert. Elo sinn ech scho bal 25 Joer hei an ech gesinn am Fong, et ginn ëmmer méi Leit, et gëtt och ëmmer méi Dreck. An dofir sinn ech einfach extrem frou, datt mer haut esou vill Participanten hunn, iwwer 100, déi hei matmaachen. Mir hunn am Ganzen 10 Tier, déi mer elo erausgesicht hunn, dat heescht, mir kréien Dikrech komplett ofgedeckt, de ganzen Territoire. Ech soen, ech als Fierschter si ganz frou iwwer esou Aktiounen an do maachen ech och ganz gär mat. An ech mengen, mir hunn och eng immens gutt Zesummenaarbecht, Ëmweltkommissioun mat den eenzele Servicer op der Gemeng. An ech freeë mech elo schonn op. Den nächsten Event, dee mer kënnen dann zesummen organiséieren. A virun allem ass dëst och d'Geleeënheet fir ze kucken, wou een de Leit nach ka méi entgéintkomme mat Poubellen, fir datt den Dreck net méi einfach um Buedem lant. Do hu mer schonn e puer Remarquen och kritt vun eigentlech den Enseignanten aus der École fondamentale, déi gesot hunn, um Fitnessparcours doruewe géifen zum Beispill zwou Dreckspäck feelen, am Mëtt vum Tour, dat ass just am Ufank, an zum Schluss een Drecksback. wat ech dann elo och opgeschriwwen hunn, och aner Plazen, wou vläicht net genuch Poubellë sinn. Och hei um Härebierg, wou mer elo grad hei sinn, gesinn ech elo op den éischte Bléck net genuch Poubellen. Eigentlech dat si lauter esou Punkten, déi mer wäerten dann herno an der Kommissioun eng Kéier opgräifen. An d'Leit, déi matgemaach hunn, déi sinn och happy op dësem Dag. D'Natur an der Rei halen ass hinnen hei einfach wichteg. Mir hunn am meeschten esou Kamellen am Buedem gesinn, e puer Fläsch vu Béier a nach Papeier an nach e puer Kartonsaachen am Buedem. Super! D'Kanner hu sech wierklech ganz vill Méi ginn. Am vill opgeraaft an war super, d'Wieder huet matgespillt, wonnerbar! Mam gudde Beispill virgaangen ass och deen neie President vum Syndicat d'Initiative, dee sech et net geholl huet, eng Hand unzepaken, fir hien eng Selbstverständlechkeet. Op alle Fall, wann e gesäit, wéi vill Knaschtert d'Leit ewechgeheien. A wa jiddweree giff säi klengen Dreck mat heem huelen, da wéier et net esou, wéi wann een déi Kéip elo gesäit, déi mer bis elo all zesummegeraaft hunn. Nee, dat ass scho wichteg, fir eppes ze maachen, an et soll jiddwereen ee klengt Stéck derbäi derzou droen, da géife mer vill méi propper duerch d'Landschaft kënne goen. A well si all sou fläisseg um Wierk waren, gëtt et um Enn och eng Belounung, Bouneschlupp fir déi Grouss a Spaghetti fir déi Kleng. Stäerkung muss eben och sinn. An déi nei Bekanntschaften, déi bei der Aktioun konnte gemaach ginn, konne bei engem gudde Maufel an engem Patt och nach verstäerkt ginn. De First Lego League Challenge ass e weltwäit unerkannte Concours, dee jonk Leit soll encouragéieren, hir kreativ an technesch Capacitéiten duerch d'Designen a Programméiere vu Lego-Roboteren z'entwéckelen. Bei der nationaler Challenge 2025 hunn och dräi Ekippen aus der Dikrecher Grondschoul matgemaach. Zwou vun hinnen hunn et bis an d'Finall gepackt, déi Enn Abrëll stattfënnt. D'Spannung war deemno grouss, wéi mir si kuerz virun der Ouschtervakanz bei de leschte Preparativen getraff hunn. Zanter 21 Joer schonn sinn all Jor an iwwer 100 Länner vun der Welt e puer honnertdausend Kanner am Alter tëscht 9 a 16 Jor an hirer Fräizäit domat beschäftegt, zu engem wëssenschaftlechen Thema e Fuerschungsprojet auszeschaffen an e Lego-Roboter ze programméieren. 2025 ass d'Thema Submerged, ënnergedaucht. Zwou Ekippe vun Dikrech hunn et dëst Joer an d'Finall gepackt, ongleeflech fir déi, déi matgemaach hunn. Sinn all vum Stull gesprong an hu gejaut. Mee da waren natierlech anerer, déi e bësse méi traureg waren, wéi se net, wéi se erausgeflu sinn. An déi, déi nach dobäi sinn, sinn elo voll am Finallféiwer. All Ekipp huet hir Coding-Leit. Hire Roboter muss an der Endphas Aufgaben zu hirem Thema erleedegen. Déi mussen also sou programméiert sinn, datt se déi Aufgabe réusséieren. Ech maache hei mat, well Ech fannen einfach sou cool sou och dierfen mat ze maan well letzt Joer huet ugefaangen ech haat gemengt ech géif net mat goen da gouf ech akzeptéiert an ech war ganz frou an hei kann ech och codéier léieren ze codéieren an daat fannen ech eben sou cool well ech liiwen et ze codéieren. De Roboter aus dem Daniel senger Ekipp heescht Bobby a muss de Krill am Mier retten, vun deem sech d'Fësch ernieren. Déi aner Ekipp huet eng aner Ënnerwaasseraufgab, si musse Lingetten aus dem Waasser fëschen. Och bei hinnen soll an der Finall alles perfekt klappen an ass d'Konzentratioun total. Och de Recherche-Projet vun dëser Ekipp muss zu 100 Prozent stëmmen.
Ech muss mer d'Waasser dra maachen, well dat soll esou de Pipi oder de Kaka hierstellen. Hei lo gëtt gewisen wéi einfach sech den Toilettepabeier mat Waasser rofspullt a wéi et mat de Fiichticher blockéiert. Jo also da maache mer erëm Waasser an da gesäit een dat dat net rof geet. An dat verstoppt dann d'Toilette an dat ass jo net sou gutt. De Prinzip ass sou demonstréiert einfach ze verstoen an awer geheie vill Leit Lingetten an d'Toilette ouni driwwer nozedenken wat domat geschitt. Dës Ekipp huet sech duerfir zum Zil gesat, eppes dogéint z'ënnerhuelen. Duerfir ware si sech och bei de Siten ukucken, wouraus de Problem genee besteet. Eis Léisung sinn hei déi Stoffdicher. Déi kann ee puermol benotzen a wann en op Reese geet, Dann mëscht een déi an eng kleng Tut mat Waasser. Awer déi si scho fiicht. A wann ee se dono benotzt huet, da mëscht ee se a esou ee Sak dran. An wann ee se botze wëll, mëscht een déi dann esou mat an d'Wäschmaschinn. Hutt der dat dann och schonn ausprobéiert? Jo mir hunn scho puer getest an mir kruten och ee gutt Feedback, do steet dann Feedback an alle also Zesummefassung. Ech hunn zwar selwer nach ni Viischtecher benotzt, mee meng Cousine benotze Viischtecher an deen hunn ech dann och gesot a sinn opgehal. Si hei iwwerdeems hu sech mam Thema Krill an den Omega 3 Kapsele beschäftegt. Krill ass Fudder fir Fësch a Mieresvigel. Wann och d'Mënsche Krill a Form vu Kapselen zou sech huelen, gëtt d'Nahrungskette gestéiert an Aarte stierwen aus. An dësem Kader gouf an der Fuerschungsekipp och e Film ausgeschafft. Kipp och e Film ausgeschafft.
Mir hate vill verschidden Zeenen, sot ech elo mol, déi hate mer an deem anere Gebai do hannen, hate mer déi op engem iPad gefilmt an op eiser, op engem Teams. Do hu mer déi dann alleguer higeschéckt. wou ech déi dann doheem, also mäi doheem halt, hunn ech déi dann do zu deem heite Film zesummegeschnidden an jo, dat ass dann elo. Virun allem hu si mussen enk an der Ekipp zesummeschaffen, wat net ëmmer einfach war, awer grad deen Exercice huet hir Skills trainéiert. Ech hu lo geléiert sou zesummenzeschaffen an jo, jidderee ka seng eege Meenung soen an. Wa mer zesummeschaffen, kréie mer déi beschten Idee an de beschte Problem an déi bescht Léisung. An jo, dat hunn ech elo hei geléiert. Wat mech am meeschte faszinéiert a wat ech hei geléiert hunn, ass dass natierlech Teamwork, well am Start wou mir all komm sinn, hu mir eis guer net verstan, et war esou hä? an esou Saachen. Awer dann no e bësse Zäit hu mir zesumme gelaacht, Spaass hate mir an et war einfach gudde Zäit zesummen. An ech hu och geléiert aneren nozelauschteren an ëmmer eppes Neies ze probéieren. Ech hunn et ganz flott fonnt mat hinnen hei matzeschaffen, och well dat war ëmmer esou Etapp fir Etapp. Um Ufank hat mer just d'Flyeren, dann waren d'Këschten dobäi déi mer do gebastelt hunn. Et war einfach esou dat mer, war och gutt well jiddwereen hei hat sou Schwächen a Stäerkten an zesummen war dat eben esou dat. Perfekt fir sou zesummen ze schaffen, well zum Beispill konnt ee gutt Filmer schneiden, deen anere konnt gutt sou en Dësch opsetzen oder bastelen oder sou, dat war eben ganz praktesch. Op jiddefalls ganz spannend fir dat och virzestellen a sou.
An och dobäi ze léieren jo awer. Jo, mir hunn och ganz vill geléiert, zemols zesummeschaffen. An datt et och nëmmen zesumme geet, well wa mer alleng missten dat heiten man, mengen ech wäre mer net an d'Finall komm. An dat Schéinst dobäi, d'Kanner entwéckelen alles wierklech selwer, d'Léierpersonal huet hei just de Rôle vum Coach. Einfach déi Entwécklung, déi si selbstänneg kënne maachen, ouni datt si eigentlech vill Input elo vu mir haten oder esou. Ech war jo éischter e Coach, ech stoung jo éischter op der Säitelinn, ech hunn heiansdo e bësse si guidéiert an hinnen e bëssen enke ee klengen, e klengen bei klenge Fehlere weider gehollef an esou mee einfach ze gesinn och am Ufank hiert éischt Telefonat zum Beispill dat war eng Katastroph, si hu gekichert a sou hohoho, si wosste guer net wat soen an herno dat zweet Telefonat dat war scho richteg wéi kleng Erwuessener an dat war einfach esou schéin ze gesinn wéi si sech a sou kuerzer Zäit esou weider kënnen entwéckelen. Mä et ass virun allem, datt een d'Kanner anescht erlieft, ech mengen. Wéi ech scho virdru gesot hunn, et ass einfach een een aktiivt Schaffen an et ass virun allem dat, wat wat d'Schoul och soll ausmaachen an net nëmmen dat dat einfach Exercicen op engem Blat maachen, mee einfach och deen dat méi aktiivt Léieren. An dat huet mech eigentlech schonn ëmmer ugedriwwe fir dat hei ze maachen. Déi Form vu Schoul mécht och nach Spaass an egal, ob si elo als Gewënner vum Concours ervirginn oder net, dat wat si hei bei dësem Projet geléiert hunn, ass e Gewënn fir d'Liewen. Junkies a kommen aus Dikrech, mir sinn net nëmme witzeg, mir sinn och wichteg. Wann dir mengt dat ass alles, da sidd der net erwächt, well mir sinn Crazy Junkies a mir hunn ëmmer Recht.
Dartspillen gëtt et zanter der zweeter Halschent vum 19. Joerhonnert. Obschonn et sech beim Dart eigentlech ëm eng franséisch Waff handelt, gouf d'Spill fir d'éischt an England gespillt. D'Dartscheif war ursprénglech d'Rad vun engem Won. Och hei zu Lëtzebuerg Gëtaartspillen ëmmer méi beléift an zanter 2019 gëtt et och e Club zu Dikrech. D'Red Lions vun Dikrech treffe sech ëmmer Dënschdes an Donneschdes an der Dikrecher Stuff, wou si e flotte Raum zur Verfügung hunn. Gespillt gëtt all Kéier zu sechs. Mir spillen de Moment an der Éierepromotioun als Véierten, souwäit ech elo emol matkritt hunn, déi lescht Tabell, déi erauskomm ass. Zwee Punkte virum Drëtten, dat ass net vill. Geet duer, datt den Drëtte verléiert a mir gewannen, da bass scho erëm ee Punkt vir. Jo, mir probéieren ëmmer ënnert déi éischt dräi ze kommen, fir awer kënnen eng Coupe mat heem ze huelen. Zwou Coupen hu mer schonn do stoen. An natierlech wëlls de sou vill Coupe wéi méiglech. Dat Schéinst ass, wann s de natierlech an denger Divisioun, wou s de spills, halt och Champion gëss. An dat feelt eis nach.
De Steve selwer ka sech e Liewen ouni Dartspille guer net méi virstellen. Hien huet scho ganz jonk ugefaangen, mat 15 Joer, a sech duerno ënnert déi 10 Bescht am Land eropgespillt. Duerch de Cousin huet an der Zäit alles ugefaangen, hien huet de Steve mat an d'Bistro geschleeft. Deen huet mech matgeholl, seet se, gees mol mat, probéiers dat Ganzt mol. An dunn hunn ech ugefaangen an natierlech ganz schlecht, wierklech ganz, ganz schlecht. An jo, hien huet mech all d'Këscht matgeholl. Mat 15 Joer huet ee jo schonn dierfe mat Begleedung an de Café goen an jo. Dat huet mer Spaass gemaach an ech sinn dru bliwwen. An iergendwann no zwee Joer hunn ech gesot, da probéiers du mol an engem Veräin. An deem Café war och dee Moment ee Veräin. An jo, du sinn ech dunn erop gaang an ech war emol net esou schlecht wéi ech halt gemengt hunn. An du sinn ech eben dobäi bliwwen. Jo, a lo mengt dat Ganzt eben scho 27 Joer. Dart spillen léisst sech léieren, fir jiddereen. Och de Rocco spillt scho vu Jonktem un, war am Ufank richteg schlecht wéi hie seet, awer säin Éiergäiz huet hie wäit bruecht. Zanter dësem Joer ass hie Kapitän bei de Red Lions a strieft d'Nationalekipp un. Ech spille mäi Liewe laang scho gär, well et einfach Ambiance ass, well een ëmmer besser si wéi déi aner, well een ëmmer nei Herausfuerderunge kréien. Fir ech miess elo Éierepromotioun, ech wëll ëmmer wannen, egal wien do steet. Natierlech ass et net ëmmer méiglech, wann een heiansdo eng Ekipp huet, déi och gutt spillen, dann hunn déi véier, fënnef Leit, déi gutt spillen, hunn der zwee, dräi, dann ass et heiansdo enk. Mee ech wëll ëmmer wannen an ëmmer méi héich, ëmmer méi héich kommen. Jo, dofir spille mir. Trainéiert gëtt bei de Red Lions ëmmer vu 7 bis 9 Auer owes. Dobäi gi virun allem eenzel Ziffere geüübt, fir datt een op déi richteg Unzuel vu Punkte kënnt. Beim 501 Double Out Spill, wéi si et spillen, muss een ëmmer mat engem Dubbel, dat ass dee klenge Rank baussen, ofschléissen. Muss een ëmmer just den Aarm riicht halen, muss een ëmmer den Nidder mat der Schëller spillen. Ech muss en ëmmer just mam Elebow spillen. Et gi Leit déi spillen esou oder dat kann een net, kann net gutt goen. Et muss een ëmmer, ech perséinlech, ëmmer de Fall do vir a spillen ëmmer vun der, vun der Nues aus, ëmmer riicht drop. Da maachen ech e bësse méi héich, e bësse méi erof, dat hänkt ëmmer dervun of fir et, wéi ee spillt. Ech si Lénkshänner, déi meeschte Rietshänner, dofir spillen ech gär 18. Ech spillen och gär Triple 19 zum Beispill, wou déi meescht Leit spillen op Triple 20, dat ass dat meescht Punkt, dat ass dann hei. Dat sinn déi meescht Punkten. Wann een dräi mol Dinner trëfft, kritt een 108 Punkten. Wann een dat dann dräi mol mécht, 108 Punkten, dat ass natierlech super. Ech sinn een, dee spillt op Triple 19 zum Beispill, gär op Triple 19. Firwat, weess ech selwer net. Ech hunn ëmmer Triple 20 gespillt, mee elo mëttlerweil ëmmer op Triple 19. D'Geschécklechkeetsspill aus England huet iwwerall an der Welt seng Unhänger, och hei zu Lëtzebuerg an zu Dikrech. An si hei ginn déi Begeeschterung och gär virun. Avis. Aux amateurs. Voilà. 2008 hat d'Stad Dikrech een éischte Mérite culturel verginn un de Flüttist Carlo Jaans, dee viru bal 40 Joer de Forum international pour flûte et piano gegrënnt huet. Zwee Joer dorop koum en zweete Mérite culturel fir de Gravurekënschtler Jean Leyder, dee sengersäits de Festival de la gravure an d'Liewe geruff hat. Duerno war et laang roueg, bis 2025 dunn eng drëtt Mentioun vergi gouf, an zwar un den Dikrecher Organist Maurice Clement. Enn Mäerz war déi offiziell Remise vum Diplom, direkt no engem Concert an der Aler Kierch. Et war schonn en exzeptionelle Concert, deen den Organist Maurice Clement am Kader vu Jeux d'orques vun den Amis de l'Orque ginn hat. Hien, seng Duechter Myriam a seng Bouwe Raphaël a Mathieu, zesummen op enger Bün an engem Quartett, deen op d'Fotoe vum Maurice sengem Papp Raymond Clement improviséiert. De Maurice Clement ass keen Organist wéi déi aner. Säin Improvisatiounstalent. Ass einfach eenzegaarteg. D'Familljespill huet dem Ganzen awer nach emol eng weider Dimensioun drop gesat. Ma ech hunn et immens schéi fonnt, richtegt Evenement, ganz flott a ganz emotionell. A well mir déi Famill perséinlech schonn e ganz vill Jore kennen, ass dat fir äis ëmmer jo wéi wann een Familljefest geet. Ech hunn dat ganz flott fonnt, ganz flott déi speziell Famill do, schrecklech musikalesch. An d'Fotoe waren och schéin an ech hu fonnt, jo, de Moris huet dat verdéngt. Wat soll ech soen, ma super, extra. Ech mengen, mir bräichten am Fong méi sou Saachen. Ier dat Wuert jo Improvisatioun ass dack gefall. Mir bräichte méi sou Saachen. An kommen ech aus der Stad extra op Dikrich. Fir mol enker sou eppes ze héieren. Déi al Kierch ass op deem Dag bal aus allen Néit geplatzt. Hei gouf och richteg eppes gebueden. Direkt nom Concert war d'Remise vum Mérite culturel un de Maurice Clement, dee mat Luef nëmmen sou iwwerschott gouf. En eenzegaartege Kënschtler, eng beandrockend Karriär, e Meeschter vun der Improvisatioun, Sou d'Wierder vum Buergermeeschter Charel Weiler. En exzellent Beispill, dat d'Wichtegkeet vun der Kultur ënnersträicht, sou de Kulturminister Eric Thill, deen houfreg war, hei konnten dobäi ze sinn. De President vun der Kulturkommissioun huet souguer vun enger spiritueller Dimensioun am Spill vum Maurice Clement geschwat, deen eis nei Weeër weise géif an enger Welt, déi onkontrolléierbar ginn ass An duerch Geschichtenerzieler wéi de Maurice Clement nees kéint zu neier Mënschlechkeet fannen. Egal wéi grouss de Luef war, de Mérite culturel sollt op alle Fall keen Ofschloss si vun enger Carrière, mee en Encouragement fir weider ze maachen.
Hei ass elo geweecht, dass mer vum Département de la Culture mer geduecht, de Maurice, deen huet awer eng Rei vu Verdéngschter hei zu Dikrech, vun der Uergelmusek u sech an och am Kontext vun den, vum Bau vun der, vun där neier Uergel, vun der Thomas-Uergel, wou mir geduecht hunn, dass un der Zäit, dass mer emol erëm eng Kéier dee Mérite culturel ver, verginn, an zwar un een, dee Riseverdéngschter hei, hei zu Dikrech huet. Dat huet sech och gewisen, wéi den Afflux haut den Owend bei där, bei deem Concert hei war a bei där Zeremonie, déi mer haut gemaach hunn. Also, ech menge mir luche ganz richtig an de Maurice ass jo och glécklech a seng ganz Famill och. De Maurice Clement sengersäits huet probéiert, de Mérite culturel net iwwerzebewäerten, och wann hie siichtlech geréiert war, mee dësen Diplom einfach als logesch Suite ze gesinn vun deem, wat hien ass a lieft, ongefesselt, ouni Bremsen, einfach nëmme schafen op enger Plaz, op där hie sech esou richteg wuel spiert. Ma ech si ganz geéiert, ass ganz ganz schéin. Ech hat mer um Ufank net erwaart, datt datt esou vill Leit heihi kéimen an fir mech ze ënnerstëtzen. Ech fannen dat immens léif. Ech sinn am Ufank och bëssen erschreckt geduecht gewiescht. Ech hu geduecht, oh mei, datt se hätten och nach kënne bissi waarden. Fir mech ass dat esou eppes wat ee ganz ale Leit gëtt an ech hu mech dann net esou gefillt. Mee ech hunn dat awer elo gesi wéi en Encouragement an si ganz houfreg hei en Deel vun der Stad ze sinn an matgewierkt ze hunn elo iwwer eng gutt Rëtsch Rei vu Joren. Dikrech brauch sech kulturell wierklech net ze genéieren. Et ass immens vill geschitt hei an deene leschte 25 Joer an ech fille mech einfach wuel, souwuel als Mënsch, als Musiker, als Familljepapp. Et ass extra schéin hei ze wunnen an ze liewen.
An deem Sënn wier de Mérite culturel och dee vun der Stad Dikrech selwer. Reegelméisseg gëtt all deenen Dikrecher Jonge geduecht, déi am Zweete Weltkrich ëmkomm sinn oder zanterhier vermësst ginn. Dofir zoustänneg ass d'Amicale Ons Jongen a Meedercher Dikrech. Den 30 Mäerz 2025 allerdéngs hate si eng méi speziell Feier an der Parkierch. Fir hiert 80 järegt Bestoen hat d'Amicale Ons Jongen a Meedercher Dikrech den 23 Mäerz dëst Jor Eng Mass zu Éieren vun allen Dikrecher ofgehalen, déi am Zweete Weltkrich ëmkomm sinn. Speziell geduecht gouf dobäi natierlech deene 27 Jongen, déi tëscht 1940 a 45 am Asaz ëm d'Liewe komm sinn oder duerno als vermësst erkläert goufen. D'Halschent vun den Affer deemools ware Schüler aus dem Dikrecher Kolléisch. Heite Schüler a Schülerinnen aus dem LCD hunn dann och net nëmmen eng Liesung gemaach, mee fir all Affer eng wäiss Rous zu hirem Undenken néiergeluecht. E ganz emouvante Moment och fir d'Schüler selwer. Ech mengen et war awer ganz emotionell wann een awer am Hannerkapp behält dass all Rous awer een ee Liewen ass wat an dem zweete Weltkrich verluer gaangen ass. Ech mengen et ech war och an der Mëtt vun deem ganzen Rousen dat ofstellen awer deelweis bëssen emotionell gi well et war awer dass all Kär sou Liewe gewiescht wat s de do ronderëm bruecht hues an ech mengen awer dass eng eng wichteg Message war. Ech fannen ass wichteg well Oft ginn esou wat an der Krich war esou geschitt ass nix vergiess. Ech erënnere mech mir haten kuerz eng Presentatioun iwwer esou eppes an d'Saachen déi ech dovun occupéieren also dat kann een sech net denken dat iergend een esou eppes vergeesse kann esou schnell an dat ass nach wichteg well wéis de elo zum Beispill mat all déi esou ronderëm der Welt kann ee gesinn dat esou Saachen sech repetéieren an ech fannen dat ass ëmmer wichteg well een iwwert esou eppes schwätzt a well ee jonk Leit abuet esou et net einfach erëm geschitt. Ech géif soen, dat ass wichteg, well elo déi al Generatiounen, déi am Fong déi Saache materlieft hunn, déi verschwanne jo lues a lues. Also déi sinn jo och, et mierkt een och, déi ware lo net méi do. Esou vill Leit, déi si jo scho leider gestuerwen. A mir si jo am Fong d'Zukunft. Also mir mussen déi Erënnerung weiderdroen. An déi Erënnerung kann een och nëmme weiderdroen, wann een da emol eng Kéier matmécht an och esou gesäit, ok, dat sinn déi Leit, déi verstuerwe sinn, dat sinn déi Leit, déi am Krich leider hiert Liewe gelooss hunn. An dofir kann ech soen, dass et wichteg ass, datt mir dann do sinn. Dat ass eis e ganz grousst Uleies, fir dass mer jonk Leit mat eranhuelen, fir esou Feieren, dass si och gesinn, wat de Wäert ass vun esou enger Feier, fir un déi Zäit ze erënneren. An et mécht eis eng ganz grouss Freed, dass, wéi mer do gefrot hunn, déi Klass do, dass se déi direkt zougesot hunn. An eis dann haut hei déi kleng, also déi kleng Feier verschéinert hunn. Also dofir soe mer e ganz grousse Merci. A mir wäerten och an deem Sënn viru fueren, fir weiderhi jonk Leit ze motivéieren. Allerdéngs sinn si zwou Mer manner an der Amicale, wéi d'Presidentin beim Empfang am Festsall vun der Schoul festgestallt huet, obschonn an der Tëschenzäit och d'Meedercher aus dem Reichsarbeitsdienst a Kriegsarbeitsdienst mat bäigeholl goufen, an aus der Miquelonsjongen der Miquelonsjongen a meedercher ginn ass, ass d'Zuel vun de Memberen vun 150 op 26 zeréckgaangen. Zäitzeien gëtt et och nëmme méi een, dee gesondheetshalber um Dag selwer net konnt dobäi sinn. Duerfir wier et grad an dësen onsécheren Zäiten ëmsou méi wichteg, de Fändel vun der Erënnerung an eise Wäerter weider héich ze halen, sou de Buergermeeschter Charel Weiler. A sou enger Zäit musse mer eis gemeinsam Wäerter verdeedegen, mat Iwwerzeegung, mat Courage, an dat all Dag. Solidaritéit, Gerechtegkeet, Zesummenhalt a Mënschlechkeet, dat si keng abstrakt Begrëffer, sinn d'Fundamenter vun enger fräier, enger gerechter an oppener Gesellschaft. Si sinn d'Wäerter, déi eis Gesellschaft zesummenhält. Ouni si gëtt et kee Fridden. Dofir ass et och eis moralesch Pflicht, dës Wäerter héichzehalen a weiderzeginn un déi jonk Generatioun, un déi, déi no eis kommen. Mir mussen hinnen d'Bedeitung vun eiser Geschicht erklären. Hinnen hëllefen ze verstoen, wéi wäertvoll dat ass, wat mer haut hunn a wéi séier et verluer ka goen.
D'Gerben, déi d'Gemeng an och d'Amicale allebéid no der Mass beim Krichsmonument nieft der Kierch zu Éiere vun den Dikrecher Affer aus dem Zweete Weltkrich néiergeluecht hunn, wieren esou och e symbolesche Gest, fir ze weisen, wéi fragil d'Liewe wier a wéi wichteg et wier, dass mir eng Zukunft gestalten, wou den Zesummenhalt. am Mëttelpunkt steet.
Wat soss nach alles leeft am Mount Mee an och schonn Enn Abrëll, dat verrode mer Iech elo am Agenda. Ech wënschen iech domat nach eng schéin Zäit, bis a 4 Wochen nees. Äddi! Den 9 de Mee ass am Kulturhaus de Vernissage vun der Expo Scarface. D'Molerin, Illustratorin a Konschttherapeutin Corinne Goetz beschäftegt sech heibäi mat de verschiddene Stadie vun Narben, mat deene siichtbaren souwéi och deenen onsiichtbaren, déi all hir Spueren am Kierper vun de Mënschen hannerloossen, déi awer och heele kënnen. Vum néngten bis den eelefte Mee wäerten eng 200 Lëtzebuerger Guiden a Scouten d'Seeërei zu Dikrech fir den Iron Scout 2025 accaparéieren. Hei kënnen déi Jonk bis zu 65 Kilometer fir de gudden Zweck trëppelen an et sinn Ateliere virgesinn. De 16 Mee invitéiert d'Amicale ons Jongen a Meedercher vun Dikrech op eng Visite vum KZ Hinzert. Hutt Dir Interessi, da kënnt Dir Iech um 691 53 03 40 umellen. De 16 Mee owes um 5 ass am Conservatoire du Nord zu Dikrech d'Porte ouverte ugesot, wou een Abléck an déi eenzel Course kritt an och selwer Instrumenter ausprobéiere kann. De Weekend vum 17 an 18 Mee sinn nees Lomo Days, wou och déi dräi Dikrecher Muséeën, MHST, MNHM a CNVH, op e gratis Besuch an hirem Haus invitéieren. Déi Kéier dréit sech speziell fir d'Kanner am Geschichtsmusée alles ëm d'Gespenst aus dem Wirtschens Schlass. Den 20. Mee fänkt am Autosmüse eng nei Joresexpo un. Eleganza Sustrada weist d'Entwécklung vun den italieneschen Autoen an hiren Afloss op Kultur, Wirtschaft an Technik. Vernissage ass den 22. Mee. Da réckelt och rëm d'Nopeschfest méi no. Wann Dir Gadgeten dofir braucht, da kënnt Dir eis gären schreiwen oder uruffen. An den 29 Mee invitéiert d'Amicalasazzenter Dikrech op hir véiert IVV-Wanderung mat Depart an Arrivée an der Seeërei. Vu 7 Auer moies un geet et lass, Zilschluss ass um 5. Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt.